Bo abarigereria, naende rero tiga mbariganie ase echannel yaito, echannel ya bene y'enseka y'omogusii. Rero nkobaretera nde amarieta ande abagusii bakorokwa, korende yao nkoyareta ase enchera ya bene. Igo ntagete koreta amarieta y'ebatiso aria tokorokwa, naende okonyora ng'a narenge ase Abayahudi, narenge ase Abagiriki, naende okonyora ng'a natoire nonye nase Biblia. Buna bono, erieta tobwate rikorokwa Dorka nerieta Tabitha. Dorka ndire ase Biblia, naende abasubati ase orogongo rwa Kenya gose Africa nkorokwa bare Dorka. Bono Abagiriki Igo baare koruka engabi bayeroka Dorka, na Abayahudi baroka engabi Tabitha. Bono Tabitha na Dorka n'ongabi nerieta erimo. Bono ise konyora omosubati gusii okorokwa Tabitha ongabi, igo arokwa ongabi, ongabi, ekiagera Tabitha erimireti engabi ase Ekeyahudi, Naende nabariminetie, nabariminetie Dorkas riri ri'eke, ri'Ekegiriki. Igo amarieta ayio abere, aya tokobatiswa, nare ase Biblia. Onye gotete konyora amarieta ayio ase Biblia, ogende osome egetabu kia Ogokora Kianda ebifungo emerongo etato na bitano na kemo, nonyore erieta eri buna riarenge ase Ekegiriki, buna riarenge ase Ekeyahudi, naende buna rire ase Ekegusii Ongabi. Erieta rinde ntagete kobaretera rigotoka ase Abagusii naende rire ase aba Abayahudi gose rire ase Biblia, nerieta Barak. Barak ase Ekeyahudi igo riamineti enkoba. Igo omonto ekero are korokwa Barak, iga emineti iga arogetwe onkoba. Na intwe bono aiga gusii nkoroka tore abana onkoba. Erieta rinde ntagete kobaretera nerieta Thomas. Ase Ekearamaic, Aramaic nero eria eluga Abayahudi baare gokwana, Thomas igo riminetie barongo. Naintwe bono gotokoroka omwana barongo, igo twamoroka Thomas. Bono abanto nabakonyora akorokwa Thomas barongo, igo arokwa barongo barongo, is the same name. Igo ng'a barongo eri riarenge ase Abayahudi, naintwe ntwaribwate, tatiga barabwo barongo bakomoroka Thomas, naintwe twamoroka barongo. Abagiriki barabwo Igo baare koroka barongo bamoroka Didimas, abanto mborao bakorokwa Didimas, buna bono nkoraigu nare okorokwa gose Didimas Barasa, gochia aria Western, ase engencho are politician, ntomoigwete. Didimas, rimineti barongo, Thomas, eriminetiye barongo. Ase ogochia konyora erieta erio, ogende John chapter 11 verse 16. Yohana ikomi na emo, ebifungo ikomi na sita, Nabo okonyora, naende nabo okonyora emining eyio aroro. Erieta ndiro abanto aiga seito bakorokwa Ondabu, abande barokwa Nyairabu. Nari riria okonyora omonto oyomo ase Biblia orenge korokwa Laban. Laban Engencho yaye white buna togoteba ondabu gose nyairabu. Nabo orasome egetabu kia Mwanzo emerongo ebere na inye eifungo emerongo ebere na kianda. Erio nao oranyore oyomento oria ore korokwa Laban. Erieta rinde ntagete gochia gokorera riomoerio ndiria naende twakwana ngaki ende erieta. eh, monyorwa, gose motoki. Igo narireta, ekiagera ase Biblia, Moses, erieta riria riarogetwe, igo rimineti drawn out of water, oyorusetigwe roche. Engencho yaye rende onyoretwe roche, akamusugwo, gose agakonywa. Bono ntarachie gokora ko nakwanire igoro ya Moses, erieta momoima riise gotigara igo ntorakonya, ekiagera ntwateba ng'a ase okoigora gwaito ng'a otaete gokwana amarieta, naende torigereria gochia ase Biblia. Yeso Kristo nigo akorokwa Omwana omomoima o Nyasaye. Omomoime oemineti ng'a nere bweka orenge, naende omwana onde tarengeo. Igo ase gusii mbabwate omwana ore korekwa momoima, the only child of the mother, or the only child of the parents. Igo ekero kware konyora abaibori banyorete ebahati y'okonyora omwana oyomo bweka, nabarenge korokwa momoima. Korende onye igo bakwete, agacha gotigara oyomo, tare korokwa momoima, iga are korokwa engeregere. Ase igo noo ntagete torakorere abwo, naende nabo torabase gokorera abwo amarieta a Gusii, otatiga rioka, eise gotoka onde naro obwate riswa riatagete koba oririe rietagete, Naye ntebe ebahati torinyore tomanye engencho yaye, rirorio ntonyare gocha koirana tobaretere amarieta ayio. Mbuya mono morendwe.